Echt mënschlech haut mam Xavier Bëttel. Moie Xavier. Schéine gudde Moien Anouk.
Du hues e Muppes, nach net ganz laang. D'Leit wëllen ëmmer e bësselche froe wéi heescht en a wéi bass de dozou komm? Also den Hond ass eng Decisioun déi mer no zwee Joer Zesumme gronnde mam Gauthier an en heescht, et heescht Aspro, well am Fong dem Gauthier seng Elteren Apdikter waren an et wor Joer vum A. An Arsenik, dat wier e bësse Gëft geweecht, dat wollt mer net an Aspirin wor ze laang an Amixolosixilin oder wéi dat do heescht, déi den Antibiotik ass och ze laang an dofir hu mer et Aspro genannt. Och wann Aspro Wengst wëll heeschen, ass et eist. Eise klengen Hond a mir hunn, well mer decidéiert hunn ze zweet ze huelen, hunn ech och, fannen ech och, dass et och wichteg ass, dass ech net dem Gauthier soen, du këmmers dech drëms, ech hunn dann och meng Verantwortung ze iwwerhuelen. An dofir ass den Hond dann een oder zwee Mol d'Woch, wann ech hei sinn, wat net oft de Fall ass, och bei mer. Zu de schnelle Froen, Wat hues de léiwer, Vakanz mam Aspro oder ouni Hond? Also wann den Hond net dobai ass, da vermëssen ech den Hond. An dowéinst wann mer zesummen Vakanz maachen, da kucken mer déi meeschte Reese mam Zuch ze maachen an dann hu mer den Hond och dobai. A komme mer e bësselchen zu deem Beruflechen. Wann een der e Powerpoint presentéiert an du solls dat dann ofliesen, hues de dat léiwer oder schwätz de léiwer fräi? Léiwer fräi.
Léiwer Fräiwelleg, Wat wichteg ass, dass, ech si jo zimlech e spontane Mënsch, dofir ech brauch just eng Tram. Dat heescht, ganz oft hunn ech einfach Stéchpunkten, dass ech weess, groussen A, klengen een, klengen zwee, klengen dräi, an dass ech esou duerch Stéchpunkten da ginn. A wat hues de léiwer, wann elo eng Sprooch, déi der net esou läit, carrément en Dolmetscher léiwer ze huelen, oder sees du, Nö, nö, och dat Maan ech léiwer. Jo, wann ech se net verstinn, dann hunn ech léiwer en Dolmetscher, soss verstinn ech guer näischt. Wann ech e bësse verstinn, da geet et, mee heiansdo gi faux amien, zum Beispill tëschent Spuenesch an Italieenesch. Ech ka mech erënneren, wéi ech eng Kéier, wéi ech ganz kleng war, a Spuenien am Restaurant war, dann hunn ech den Här gefrot, fir Botter ze kréien, hunn ech gefrot burro, por favor, an dat burro heescht Iesel an net mantequilla. An dofir hunn ech säitdeem, probéieren ech einfach zum Beispill meng Spueneschkenntnisser a Grenzen ze halen, also am Benotzen a Grenzen ze halen. Ma da komme mer schonn zu den Haaptfroen. Wéi war de Xavi als zéngjärege klenge Bouf?
Do muss ee seng Mamm froen. Also ech wor Wibblechen, dat wor ech ëmmer. An een, deen sech fir vill interesséiert huet, dat huet meng Mamm ëmmer. Ech hu mech ëmmer fir alles interesséiert. Ech wollt ëmmer Noriichte kucken a kucken, wat war. An sou hat ech, do hat ech scho meng éischt Maniff organiséiert, mat zéng, jo, zéng, eelef Joer hat ech meng éischt Maniff organiséiert. Dat wor d'Lydie deemools. Do hat ech keng Spillplaz bei mir zu Bouneweg an der Primärschoul. An do hat ech eng Maniff organiséiert, fir eng Spillplaz ze kréien. Huet d'Lydie gesot, Ma, wann s de dat frees, dann, de Buergermeeschter, dann ass dofir do, da fir Saachen ze erfëllen, déi d'Leit froen. An du hues du net laang gezéckt. Zack, zack. An du hunn ech, du hunn ech mat Spillplaz kritt.
An hunn ech mer geduecht, mat 10 Joer, ech wéilt Buergermeeschter gi fir Spillplazen ze bauen. Sinn och eng Kéier Buergermeeschter ginn, hunn eng Skaterpist gebaut, hunn aner Saache gemaach. Mee ech hunn, an do ass mäin Engagement am Fong fir d'Politik komm. Bass de grouss gi mat Geschwëster? Mat enger Schwëster, déi ass zwee Joer méi al wéi ech. A mir verstinn eis haut nach ëmmer gutt. Tant mieux. Super. Wéi waars de als Schüler? Mëttelméisseg, mee et ass duergaang, mee ni deen éischten. Ech hunn, also ech wor ni dee Beschten, mee ech hunn, ech hu Freed gehat mam Léieren, mee ni dee Beschten. Et ass awer och net esou gewiescht, dee Leschten ass dee Beschten. Nee, nee, nee, ech wor, ech hunn, ech hu Chance, dass ech net ze schwéier geléiert hunn, mee ech wor ni dee Beschten. Also do muss ech gestoen, dass ech, ech hätt kënne méi Léieren, mee 't ass ëmmer duergaang. 't ass ëmmer duergaang.
Wéi, oder besser gesot, wat ass dir extrem wichteg an dengem Liewen, an dengem Privatliewen?
Ebe just mam Privatliewen nach kënnen ze hunn. Wann een zu zwee ass, wann ee bis an der, bis an eng ëffentlech Persoun ass, da muss een, net déi Tendenz agoen, dass de Partner duerchsichteg ginn ass. A fir mech ass dofir wichteg ëmmer, dass ech de, wann d'Leit dem Ruti net Moie soen, ech, Hei kann ech Iech awer mäi Mann virstellen, kann ech, an dat ass immens wichteg, an dat kann ech just jiddwerengem recommandéieren, deen och an der Politik ass, dass, en plus ass ee just do fir eng gewëssen Zäit, dat soll een och wëssen, Soll ee seng Frëndschaft, seng Frënn net vergiessen, well wann een eng Kéier net méi ee Mandat huet, dann ass ee frou, datt een nach Frënn huet. An soll ee seng Famill net total opginn. A fir mech ass wichteg, mam Gauthier heiansdo de Moment hu wou mer just zu zwee sinn, oder zu dräi elo mam Hond, mee wou mer einfach d'Zäit genéissen.
D'Zäit genéissen, jo dat ass wichteg fir erëm Energie ze tanken. An wat giffs du engem jonke Mënsch, dee frësch am Liewe steet, wat. Giffs de deem wënschen oder roden? Déi Freed ze hunn, déi ech hunn all Dag, wann ech moies opstinn. Dat heescht, datt ech meng Aarbecht gär maachen, datt ech eng Freed hunn. Ech hunn eng Freed, dat ass, also ech hunn, ech hunn immens Chance, well ech hunn am Fong, ech si mega frou, wann ech op de Büro kommen, well ech meng Aarbecht gären hunn. Mee ech sinn och mega frou, wann ech heem ginn, well ech frou sinn, doheem ze sinn, mam Hond a mam, mat mengem Mann. An dat ass eben dat, wat ech jiddwerengem ka wënschen. Fir mech ass dat de richtegen Equiliber, fir datt een net um Büro bleift, fir doheem net mussen ze sinn, an datt een doheem bleift, fir net mussen op de Büro ze goen. Elo eng lescht Fro, déi muss de awer net beäntwerten, mee als homosexuellt Puer, hues de nach ëmmer Schwieregkeeten, dat de Leit begéins, déi keimer soen? Ech sinn, also ech si jo net gefrot ginn, ob ech schwul wier oder net, dat ass meng Natur. Et wier jo méi einfach gewiescht, wann d'Scheed viru gewiescht wier. Also meng Grousseltere wieren ëmmer, also meng falsch Grousselteren, mäi Papp ass grouss ginn bei enger Famille zu Lëtzebuerg, jo, d'Madame Schuh, déi wier ëmmer begeeschtert gewiescht, wann ech mat där bestuet gi wier. Also déi huet dat ëmmer, déi huet mir ëmmer gezielt, d'Anne Gantoni, dat wier Fra fir d'Liewen. Et ass awer net esou ginn. Et huet net geklappt. Et huet net geklappt.
An de Fait ass, dass et immens schwéier war, mech selwer z'akzeptéieren, wann ech kucken, wéi vill jonk Leit och selwer Suicide maachen, well se net eens ginn oder, Jo, dat ass jo schrecklech. Mee et ass d'Natur, et ass d'Natur. Dat heescht, du ka, jo, mee dat ass, ech hat dowéinst, ech soen ëmmer, Homosexualitéit ass kee Choix, d'Homophobie ass e Choix. Dat heescht, eppes dogéint hunn ass e Choix. Ech froe jo net, datt Leit klappen, well ee schwul ass oder musse begeeschtert sinn. Ech froen einfach, fir datt se eis liewe loossen, esou wéi mer sinn. Ech, ech mä jo, ech huele jo kengem säi Recht, jo, ech huele kengem e Recht ewech, andeem ech mat mengem Mann glécklech sinn. Ma Xavier, dat war et schonn. Grousse Merci. Ma ech soen e grousse Merci an e grousse Merci Iech fir d'Nolauschteren, d'Nokucken an dann bis den nächste Gaascht.